Serata tajba, minn hawn ftit ħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Illejla ser nospita lill-attriċi Deandra Agius. Lil Deandra fi Strada Stretta konna narawha tinterpreta l-karattru ta' Lily, karattru li baqa' maħbub minn ħafna. Però skont Deandra għalfejn Lily bħala karattru kien maħbub daqshekk mill-popolazzjoni Maltija? Deandra llum il-ġurnata hija mamà ta' tnejn, iż-żewġ t'itfal tagħha inqas minn ħames snin. Nimmaġina li għandek bżonn ħafna enerġija f'dar b'żewġt itfal b'inqas minn ħames snin. Fil-preżent, Deandra qed tiffoka ħafna fuq il-professjoni tagħha, fuq il-karriera tagħha, karriera li qed toħodha 'il bogħod minn Malta b'mod ta' spiss. Fil-fatt, ma' Deandra nixtieq nkun naf illejla kemm hu diffiċli biex titlaq mid-dar b'żewġt itfal inqas minn ħames snin biex ovvjament tkun tista' tkompli tiffoka fuq il-karriera. Prime Time jibda issa. F'Prime Time, Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.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
United Colors of Benetton. Flexis Fortify.
As-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments.
Sena ta' tajba u nilqakom għal prime time illum il-ħamis it-tlieta ta' frar illum tiċċelebra l-birthday il-kantanta Kolombjana Shakira Illum tagħlaq eżattament 46 sena. Bħalissa Shakira qiegħda tissemma mhux ħażin kemm minħabba l-kanzunetta li ħarġet ħabba l-eks tagħha Pike fejn bdiet qabel lilha nnifisha ma' Rolex u li issa għandu każ imbagħad qambad tibex gi sħiħ minn dawn iż-żewġ ditti tal-arloġġi dwar li ma l-iktar waħda żomm il-betri iktar mir-relazzjoni tagħhom, però iktar minn hekk Shakira bħalissa għandha problem mhux ħażin mal-ġustizzja. Qiegħda tirriskja li teħel kilja ħabs minħabba sitwazzjonijiet relatati ma' taxxa. Shakira, Shakira, Shakira, x'inti tagħmel? Wasal il-ħin biex inlaqqagħkom mal-mistiedna tiegħi illejla. Imwielda taħt l-istilla ta' Gemini, tippreferi tazzambit flok cocktail u illejla ħa ngħidulha naqra l-istilla tagħha x'qiegħda tgħid għal din is-sena li ġejja. Miegħi illejla l-attriċi Deandra Agius. Hello Deandra. Hello. Kif int? Tajba ħafna, grazzi.
Sara ta' tajba, grazzi tal-li ċettajt l-istadina. Tista' ta' komoda ruħek. Nel, waslet ta' Deandra. Xej. Kont vera looking forward li nintqam jek illu biex dik il-predizzjonijiet tas sena għawas li ġegal id-nej. Sentej, sentej ilu kont hawnhekk. Inti ilek sentejn li kont. Sentejn ilu, iva. Ara żmien vera jaħrab u ma jistenna lil ħadd, eh, litteralment. Deandra, jien qed qed tajjeb hu li inti qiegħda taħt twielidt taħt l-istilla ta' Gemini? Ekku. Tajjeb, u rajt għax għamilna riċerka mhux ħażin. U minn hawn ftit ieħor ħa ngħidlek naqra x'qegħdin jgħidu l-istilla għalik għal dis-sena. Ħa tieħu gost b'dak li sibna. Għandi bżonn dettalji ħa nirreġistrak. Isem u kunjom? Deandra Agius, skontok imma fil-verità Zanka issa, eh, għax ħadt il-kunjom tar-raġel jien. Mela, Deandra Zanka jien ħa nirreġistrak, tajjeb. Data ta' twelid? 27 ta' Mejju. 27 ta' Mejju, fejn inti mwilda din?
Il-Pietà. Pietà, residenti? Bħalissa l-fgura ma jien għamil Birgu, bħalma taf. Birġija, professjoni? Head of Academy. Head of Academy. Ta' Zino Gaming. Deandra.
U mama, għax hija professjoni wkoll li inti mama. Fudet eh, full time. Eh, extra time, blow extra time, blow overtime. Eh. Kemm għandhom żmien it-tfal illum? Iż-żejr għandha sentej u l-kbir l-kbir erba' snin, ma hemmx.
Però di inti waħda minn dawk il-mamajiet li meta tkun mat-tfal ħin kollu tagħmel l-affarijiet kreattivi, crafts, arti. Nipprova kemm jista' jkun nimlilhom il-ħin għax ovvjament tista' timmaġina two u four huma ħafna handful il-ħin kollu enerġetiċi. So eħe, nieħu pjaċir. Illum il-ġurnata taf inti t-tfal kif jaraw television jew it-tablet. Allura nipprova kemm jista' jkun intihom painting, hekk it-tifla tħobb tiġi messy ħafna. Imma dejjem kont artistika hekk li tħobb tpenġi u hekk? Jien l-iskola kelli l-arti, ġifiri, kemm jien artist. Imma le kelli l-arti ġifiri.
Kontemporanja. Kont nħu pjaċir impinġi u l-kraft inħobbu. Jekk il-ħbib tiegħi jarawni, jafu li konna nħdu pjaċir fil-weekend nagħmlu l-kraft u l-bżieża. Meta tkellimt ma' Gian Piero, mar-raġel, qalli li ftit tal-ġimgħat ilu mistaġbin x'diżastru għamlu bil-kuluri. X'għamlulek?
Mela, dak kont imsifra, dak mu kien ir-raġel kien ovvjament waħdu mat-tfal u sakemm daħal ġo kamra oħra, fetħu l-kexxun fil-unit għandi l-affarijiet tal-crafts tagħhom kollha, ħadu l-kuluri u t-tifel beda jpenġi lit-tifla u l-art kollha wkoll. U inti ma kontx id-dar?
Le, beda jibgħatli l-ritratti, jiena kont imsifra fuq xogħol u. Kieku kont id-dar.
X'taħseb kienet taqbdek l-anzjetà jew le? Kont nirrabja ftit imma naħseb u mbagħad tidħaq u. Imma nimmaġinak li bħala karattru inti kalma magħhom. Ifhimni, skond, jiena persuna ħafna għandi ħafna ħafna ħafna paċenzja. Speċjalment taqbiż li għeb, imma għandi ħafna paċenzja, ejja ngħidu hekk. Imma mbagħad jekk taqbiżlek. Imma mal-affarijiet tal-indafa, jien id-dar inħobbha ħafna. Allura mbagħad hekk le. Alla volja issa bit-tfal qiegħda nitgħallem li eħe xi kultant aħjar tagħlaq għajnejk u flok noqgħod naħli l-ħin pereżempju wara ġurnata xogħol narhom ftit ħin, flok noqgħod naħli l-ħin fl-affarijiet li mhumiex Ma jiswi, taf kif, noqgħod innaddaf għal xejn għax dan wara ħajerġa' jagħmlulek il. Allura nagħlaq għajnejja u aħjar. U tinvesti l-ħin fir-relazzjoni magħhom. Noqgħod mal-art, flok inpoġġi noqgħod nintefa' mal-art u noqogħdu nilagħbu. Magħhom. Di, professjonalment bdejt kapitlu ġdid li qiegħda tinvesti ħafna enerġija fih u qed ttik ħafna sodisfazzjon. Ekku,
kapitlu ġdid għeni, ili fil-gaming jien Meta għalaqt 20 sena bdejt f'din il-karri fil-karriera tal-gaming u nista' ngħid li bdejt bażikament mill-qiegħ ta' ta' din il-professjoni u forsi dan anke messaġġ għal min qed jarana għadu żagħżugħ għadu qed jibda ġifieri jekk vera tagħmel moħħok hemm l-ewwel job li kelli f'gazino qatt biss kont naf li jeżisti l-job li kont nagħmel.

U jiena ġifieri applikajt il-Birgu, kien il-Birgu l-casino, u minn hemmhekk bdejt bħala online casino poker dealer u minn hemmhekk imbagħad bdejt ovvjament tfajt rasi hemm u llum il-ġurnata immexxi l-akkademja ta' ġiex pajjiżi nistgħu ngħidu Malta u anke l-Olanda. Litteralment ġejja u sejra biex ovvjament tkun tista' tlaħħaq ma' xogħol Malta barra minn Malta. Kemm hu diffiċli Li titlaq mid-dar u tħalli warajk żewġt sitt tfal inqas ta' ħames snin. Ifhimni, diffiċli ħafna u jekk m'għandix support, jekk ma jien għandi r-raġel tiegħi jissapportani ħafna u l-familja tiegħi, jiġifieri mingħajrhom żgur din li ma nistax inkompli fil-karriera tiegħi u nkompli navvanza mingħajr is-support tagħhom. Ovvjament emozzjonalment hija wkoll diffiċli għax dan ma mmurx għal tul ta' żmien, jiġifieri mmur erbat ijiem, Three nights u nerġa' niġi lura, nitlaq it-Tlieta u s-Sibt inkun hawnhekk jiġifieri mixi tul kbir. Imma eħe ovvjament ħa nitlaqhom isek tħoss dik inqab panika jkunu waħidhom, però ovvjament ikunu f'idejn ir-raġel tiegħi li ma jkun jonqoshom xejn. U bit-teknoloġija żgur li teqpa' l-ġurnata xi qiegħed jiġri minn ħin għal ieħor kif semmejna d-diżastru tal-kuluri mill-ewwel sir taf. Eżatt, ejwa r-raġel il-ħin kollu jibgħatli x'inhu jiġri. Fil-bidu li kont nitla' kien jibża' milli nċempillhom u jarawni biex ma jikpulux, allura dik kienet ikbar il-firda, jiġifieri lanqas nista' nkellimhom. Imma issa jehedra u jiġifieri nċempillhom ikellmuni u qisu xejn mhu xejn. Xi kultant ngħid eħ, mhux qed jimmisjawni.
Għalina n-nisa, l-uġigħ ta' darba fix-xahar mhu xejn sabiħ. Aleve Feminex hija mediċina ġdida li tnaqqas l-uġigħ tal-period sa tnax-il siegħa u tnaqqas il-volum tad-demm fl-ewwel ħamest ijiem biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek. Il-mediċina ġdida Aleve Feminex tinxtara mingħand l-ispiżjar.
Deandra b'żewġt itfal żgħar, karriera impenjattiva, dawn huma r-raġunijiet għalfejn mhux qed narawk daqshekk fuq it-television? Hekk hu,
bħalma taf inti television jirrikjedi ħafna ħin u dedikazzjoni u jekk jiena persuna jekk ħa nagħmel xi ħaġa ħa nidħol għaliha u nagħmilha irrid nagħmilha sew. Ovvjament naħdem full time u mbagħad wara wara l-ħin tax-xogħol inkun irrid immur id-dar għal mat-tfal u. Meta ġew l-okkażjonijiet ta' xogħol imma affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ispettaklu irrifjutajthom? Jiddispjaċik jew għalik għalissa Jiddispjaċini, eħe, irrid inkun sinċiera. Ngħidlek il-verità, il-weekend li għadda bdejt nara partijiet minn Strada Stretta. U biex nurihom it-tfal ħa nara l-reazzjoni tagħhom. U onestament bid-dmugħ f'għajnejja. Letteralment ħa nibki jien u nara għax eħe ovvjament. Min jaf kemm tiltaqa' ma' nies u għadhom isemmulek il-karattru ta' Lili.
Kuljum kważi. Għalfejn kien maħbub daqshekk il-karattru ta' Lili taħseb? Naħseb Strada Stretta bħala programm kien xi ħaġa ġdida għal Maltin, anke il-mod kif konna qegħdin nilbsu, il-mod li tal-makeup, allura ġebdet ħafna l-attenzjoni. Il-karattru li kont qed ninterpreta kien tipiku Malti, hija tfajla fuq ruħha, It-tik xi kultant mingħajr ma taf għax xi kienet kienet mhux persuna Ma kienx makakka. Ma kienx makakka.
Xi kultant inti taf inti meta tgħid xi affarijiet mingħajr ma trid il dak li tkun tista' tweġġu u n-nies kienu jitqu bil-mutetti li kienet tgħid xi kultant u fl-istess ħin kienu jgħiduli li ma li li jibku u jitqu. Allura kienu jħossuhom isa waħda minnhom, waħda tad-dar. Jien għedtlek li għamilna naqra riċerka fuq l-istilla ta' Gemini x'qiegħda tgħid għal din is-sena. Ara tlaqna. Għal Gemini, li hija l-istilla tiegħek, is-sena 2023 twiegħed sena ta' progress u prosperità. Ser ikun hemm opportunitajiet innumerabbli u huwa f'idejk li tagħmilhom ta' suċċess. Agħmel użu minn dawn l-akkożjonijiet biex ittejjeb il-karriera tiegħek u prosperitajiet oħra finanzjarji. Ibdel il-kors tiegħek, jekk meħtieġ, u studja l-prospetti kollha b'mod kawt u bil-kalma. Is-suċċess se jkun tiegħek.
Milli jidher li stilla qiegħda tiffavorika għal dis-sena. Tajjeb ħafna.
Deandra, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli sibt ħin tiġi hawnhekk. Fil-fatt grazzi għal Fior di Vita. Għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Fior di Vita biex tkun tista' tikkrea dak iċ-cheese platter perfett, kif ukoll grazzi għal Sky Spirit Fitness Lounge ser ngħinuk tidħol iktar f'rutina ta' fitness għax fil-fatt qegħdin joffrulek Membership biex tkun tista' tmur f'dan il-gym, kif ukoll grazzi għal Yogiti, għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tejiet naturali. M'hemm xejn isbaħ f'dan iż-żmien tas-sena milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra te tajba. U mbagħad biex tibda l-ġurnata tajjeb l-għada, għalik għandna Berocca Vitamini biex żgur dejjem tagħti l-aħjar prestazzjoni kemm fl-enerġija kif ukoll fil-konċentrazzjoni meta tkun qiegħda taħdem. Grazzi ħafna. u s-serata t-tajba. Grazzi lilek.
Grazzi ħafna. Lilkom it-telespettaturi nħeġġiġkom tibqgħu hemmhekk, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Prime Time ħa jkompli dalwaqt. Ftakru li grazzi għall-pariri kummerċjali aħna nkunu hawnhekk, jiġifieri ħudu ħsiebhom.
Għandek imnieħrek implukkat? Sterma Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar, klinikament ipprovat li jiżblokka l-imnieħer meta jkollok riħ jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Stermar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.

Segwina fuq Facebook. Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom. Nemnem, xema artiġjanali mamula bl-imħabba. St Thomas Hospital is the newest and one of the most advanced hospitals in Malta, equipped with cutting-edge technology and state-of-the-art equipment.

Ftit ta' ġenet ilu kelli l-opportunità li nżur il-Way Serve Reuse Center f'Ħalfar. F'dan iċ-ċentru Huwa possibbli li jiġu akkwistati diversi oġġetti użati li għadhom f'kundizzjoni tajba, b'donazzjoni li tmur ġo fond li twaqqaf mill-WasteServ biex jintużaw għal inizjattivi favur l-ambjent. S'issa b'kollox hawn erba' reuse centres, f'Ħal Far, f'Ħal Luqa, l-Imrieħel u tal-Kus, Għawdex.
L-għan ta' dawn iċ-ċentri huwa li fejn hu possibbli nestendu l-ħajja tal-prodotti. Ġewwa ċ-ċentri tagħna nirċievu ħafna affarijiet li fil-verità ma jkunux skart. Allura min-naħa tagħna rajna kif stajna noħorġu b'idea fejn dak li jkun ikun jista' jakkwista prodotti li għadhom tajbin. B'hekk inkunu qed innaqqsu l-ammont ta' skart li jmur fil-miżbla u wkoll nipprattikaw ekonomija ċirkulari. Infatti f'dawn iċ-ċentri huwa stmat li naqqasna madwar 4,500 oġġett milli jmur fil-miżbla. Xi ħaġa li min-naħa tagħna huwa l-għan tagħna li nnaqqsu l-ammont ta' affarijiet li jidħlu fil-miżbla għaliex ovvjament dawn qed joħdulna ħafna spazju. Insibu diversi oġġetti, fosthom għandna ġugarelli għat-tfal, kotba, għamara, kif ukoll loose furniture jew inkella affarijiet ta' dekorazzjonijiet. L-affarijiet ovvjament jinbidlu għax dan jiddependi l-affarijiet li nirċievu aħna fiċ-ċentri tagħna u b'hekk inħeġġeġ li kull min hu interessat iżur iċ-ċentri minn żmien għal żmien għax ikun jista' jakkwista prodotti differenti.
Fil-preżent, kull ċentru tal-iskart goff tal-waste serv anki dawk li m'għandhomx reuse center issib drop-off point. Biex kull min għandu oġġetti li m'għandux użu għalihom u għadhom f'kundizzjoni tajba, ikun jista' jħallihom f'dawn il-kompartamenti. Dawn l-oġġetti eventwalment jiġu ċċekkjati mill-istaff tal-waste serv u eventwalment jekk ikunu tajbin biżżejjed jitpoġġew fir-reuse centers. Bħala lokalitajiet fejn għandna dawn iċ-ċentri huma erbgħa. Għandna l-ewwel wieħed li huwa ġewwa Għawdex, ġewwa ċ-ċentru tagħna tal-KUS Għawdex. U mbagħad fejn tidħol Malta għandna hawnhekk ġewwa Ħal Far, għandna ieħor ġewwa Ħal Luqa u ieħor ukoll ġewwa l-Imrieħel. Dawn iċ-ċentri kif ukoll iċ-ċentri tal-iskart goff jitftħu kuljum. Fil-każ taċ-ċentri, ir-reuse centres jiftħu bejn is-sebgħa u nofs u l-ħamsa u nofsa filgħaxija.
Dawn ir-reuse centers jgħinuna nħarsu lejn l-iskart bħala riżorsa billi oġġetti li għadhom f'kundizzjoni tajba jingħataw skop ieħor biex bekk nestendu l-ħajja tagħhom u jibqgħu jintużaw flok jintremew biex bekk inkunu qegħdin innaqsu l-iskart kif ukoll nimxu lejn ekonomija ċirkolari. Qabel ma nħallikom illejla, għandi appell flimkien ma' Soap Op Friski Ommi ma' kompetizzjoni għalikom li tista' toħroġkom rebbieħa. Kull ma tridu tagħmlu biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni huwa taqbdu l-mobile tagħkom u tieħdu ritratt tat-television tagħkom waqt li għaddej dan l-appell. Dak ir-ritratt imbagħad ibagħtuhuli bħala messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv, jew inkella Instagram. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom. Jien minn hawnhekk nixtieq ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli il-ħwejjeġ u ħa nagħmel appuntament għal magħkom għal għada. Għada niltaqgħu fit-tmienja u għaxra għal edizzjoni oħra ta' Prime Time. Għada l-mistiden tiegħi Carlo Borg Bonaci. Carlo sar nannu u apparentement in-nepotija ġejt mista ġbin kemm tħobb il-mużika. Niltaqgħu għada. F'Prime Time. Qed jiġi mossal lilkom grazzi għal.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
Esprit. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.
We are Cosmopolitan Developments. Prime Time